Insellmulkom u nilqawkom għal programm ieħor xiqrajt dan l-aħħar li llum se jlaqqana ma' Michael Cini. Michael twilet il-Ħamrun fl-1964 u trabba għal Balzan. Huwa studja sena ta' draftsman u gradwa fl-amministrazzjoni pubblika u fil-qari tal-provi bil-Malti. S'issa ppubblika tliet rumanzi ma' Horizons li huma Preżenza, Ix-Xafra tad-Destin u Skjava fil-Ktajjen tal-Imħabba u qiegħed jaħdem fuq rumanz storiku ġdid. Allura Michael, xi qrajt dan l-aħħar? L-ewwel ħaġa nsellimlek u nirringrazzjak ħafna ta' din l-istedina. Jiena dan l-aħħar qrajt dan ir-rumanz li jismu Iż-żejt f'qiegħ l-ilma ta' Martin Buġelli. Rumanz bil-Malti, però mhux rumanz bil-Malti biss. Huwa rumanz Malti, Malti sabiħ, Malti mirqum bi kliem magħżul. Huwa mżewwaq fl-istess ħin b'idjomi, espressjonijiet, metafori. Fil-fatt, waħda mill-isbaħ metafori li sibt fih dan il-ktieb kienet meta l-awtur jgħid illi t-toroq tal-Belt inixxu l-istorja. Hemmhekk qed jagħtina idea ta' kemm il-Belt Valletta hija xpakkata bil-ġrajjiet li sawruha, b'ġrajjiet storiċi. Forsi jiena jiena qarrej tal-provi napprezza iżjed meta ikun hemm awtur li meta juża dawn l-elementi kollha jkun qiegħed joħroġ iżjed is-sabiħ, il-ġmiel tal-ilsien Malti. X'titratta l-istorja? Eh, l-istorja titratta ġrajja mqanqla. Fil-fatt jiftaħ b'xena qawwija, anzi nista' ngħidlek qawwija ħafna ta' stupru fejn baħri Amerikan, baħri żagħżugħ, baħri fis-sakra, jistupra tfajla Maltija u jirnexxilu jitlaq lura lejn pajjiżu qisu qatt ma ġara xejn, mingħajr ma jħallas ta' għemilu. Però din it-tfajla jkollha konsegwenzi kbar 'il għaliex tinqabad tqila u ħajjitha tinqaleb ta' taħt fuq. Dinha hi tkun diġà iltima, jkun tkun imrobbija mas-sorijiet u jkollha tmur toqgħod 'il bogħod minn fejn tkun trabbiet u minn min ikun rabbiha. Fil-fatt minn Bormla. Tispiċċa tmur toqgħod il-Baħrija u hemmhekk naraw id-differenza bejn l-għeluq u l-iffullar tal-ibliet għall-ftuħ tal-kampanja li rnexxielu joħroġ l-awtur. Però l-istorjiet ilaqqgħuha ma' ġuvni li jkun raġel twajjeb ħafna u jaċċettha bħala martu li jibnu din il-familja, irabbu lit-tifel u. Flimkien jiġifieri jirnexxilhom rabuħ fl-għożża fl-imħabba eh, tant li jiġifieri jsir ġuvni dan, però xi ta' m'għandux ħalib kif ngħidu u meta jkollu xi 16 sena dan it-tifel jimrat u anke jmut. U biex ma ntawwal ġifieri din il-mara terġa' tispiċċa waħedha. Però kif jaqbeż in-nofs tiegħu dan ir-romanz, Jieħu żvolta oħra meta darba minnhom tkun qiegħda tara t-television u fuq l-aħbarijiet jerġa' jiġi dak il-wiċċ ta' dak il-baħri li 40 sena qabel kien stupra u dan jiġi appuntu fuq l-aħbarijiet il għaliex ikun se joħroġ għall-Presidenza Amerikana. U dina ta' mara twajba li tibda tipprova tagħmel kuntatt miegħu tmur l-ambaxxata Kull ma ried hi li tgħidlu isma' darba kellek tifel kien intelliġenti, kien bravu, kien gustuż, però qatt ma ġġib quddiem għajnejha x'konsegwenzi kien, xi ħsara kienet se tagħmillu fil-kampanja elettorali tiegħu. Għalhekk ikun hemm kurrenti li lilha jipprova jżomm hu l-ħalqa magħluq sabiex iż-żejt jibqa' punt hu. f'qiegħ l-ilma. Tajjeb ħafna Michael. Grazzi ħafna interessanti ħafna l-istorja, grazzi tal-li ġibtu. Nirringrazzjaw lilkom tal-li segwejtuna u nistennukom tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Sadattant aqraw imqar nitfa' kuljum.